Din is-sena jmiss lili li norganizza l-ikla tal-Milied u ġietni veru ħażina peress li bħalissa jien stess qiegħda bid-dieta. Huwa possibbli li nipprepara ikla tal-Milied li ma jkunx fiha ammonti żejda ta' kaloriji? Eħe, ovvjament il-moderazzjoni u l-konsum hija huwa kunċett importanti immens, tajjeb, u ovvjament ħafna drabi n-nies nipprovaw kemm jista' jkun ngħidulhom illi Dan il-kunċett isostnuh anki fi żminijiet ta' festi bħal m'huwa l-Milied. Il-moderazzjoni tajjeb tfisser ma jfissirx li ċertu offerti tradizzjonali ma noħduhomx tajjeb imma importanti li wieħed jipprepara u meta jiġu l-okkażjonijiet ma naħsbux b'dan l-istatement li soltu l-Maltin għamlu hija mhux ta' darba u hija mhux illum għax il-Milied tajjeb importanti ħafna li kemm jista' jkun nittrejnjaw lil nfusna biex jekk aħna niġu mistednin għal dawn l-ikliet kemm jista' jkun Nieklu b'mod moderat, tajjeb, u ma nesaġerawx fil-porzjonijiet tagħna.
Il-laħam hu l-aktar ikel popolari għal waqt l-ikla tradizzjonali tal-Milied. Aħbar tajba għas-saħħa hi li d-dundjan, li tant hu popolari għal waqt l-ikla tal-Milied, hu laħam li ma tantx fih xaħam. Eh, ħafna drabi t-tip ta' laħam jew id-dundjan jew affarijiet oħra li huma roast tajjeb li huma xi ħaġa fil-forn, Dawn minnhom infushom ħafna drabi jkunu għoljin fix-xaħam, tajjeb li ovvjament ikun ġej ħafna drabi mill-ġilda. Hemm xi ħaġa tradizzjonali li nagħmlu ħafna huwa li d-dundjan pereżempju nsajru miegħu l-patata, tajjeb, u nagħmluha fl-istess dixx. Għalhekk huwa kieku rekomandabbli illi kemm jista' jkun jekk ħa nagħmlu l-patata, tajjeb, ma nsajruhiex fl-istess dixx tad-dundjan. B'hekk qed innaqqsu naqra mill-mixja ħamliħa li l-patata stess minnha nnifisha ħa tassorbi. Importanti wkoll li nużaw iktar spices tajjeb, iktar herbs, speċjalment fil-mili, milli nużaw affarijiet li jkunu iktar mxaħmin u b'hekk inkunu nistgħu nnaqqsu dan l-ammont ta' kaloriji li inti saqsejtni. Importanti wkoll tajjeb huwa li wieħed joqgħod attent ukoll bil-moderazzjoni u l-ammont li ħa jiekol f'dik l-ikla għax. Allavolja tipprova tnaqqas mix-xaħam, jekk inti tiekol iżjed milli sippost xorta l-kaloriji ovvjament ħa jiżdiedu f'dik l-ikla li tkun qed tieħu.
Il-Milied huwa assoċjat ukoll ma' tipi differenti ta' ħlewwiet, b'mod partikolari l-ħelu tradizzjonali. Tajjeb li nagħtu wkoll xi pariri għal min irid jippreżenta deżerta li ma jkollhiex ammonti kbar ta' zokkor u kaloriji.
Eħe, meta nitkellmu fuq il-piż u nitkellmu fuq il-kaloriji, wieħed irid iqis tajjeb illi mhix biss id-deżerta tajjeb jew affarijiet oħra. Jiġifieri meta aħna qed nitkellmu fuq deżerta, ma nistgħux ngħidu għax ara dik deżerta li għandha nqas kaloriji, l-oħra għandha naqra iktar. Ħafna drabi meta tagħmel deżerta, meta tagħmel xi ħaġa ta' confectionery minnha nnifisha ħa tkun għolja fix-xaħam. Jiġifieri l-parir ħafna drabi li wieħed irid iqis huwa li daw kemm jista' jkun f'dawn l-okkażjonijiet u f'dawn iż-żminijiet kemm jista' jkun jillimita tajjeb hemm l-ammonti tajjeb ta' dawn id-deżerti u kemm jista' jkun ukoll jara l-porzjon tad-deżert għax ħafna drabi ħafna drabi dik tkun il-problema. Jiena naħseb bħala dietitians tajjeb u anki bħala nutritionist ħafna drabi ma ngħidux illi dik hija barra mhix parti mid-dieta tajjeb imma wieħed irid iqis kemm ħa jiekol minnha tajjeb meta huwa ħa jintegra f'dik il-main meal tajjeb li ħa tkun qiegħda servuta f'dak il-mument.
Għalkemm l-ikla tal-Milied hija tradizzjoni li tajjeb li wieħed jibqa' jagħmilha, importanti li niftakru wkoll li m'hemmx għalfejn neżaġeraw fl-ammonti ta' ikel li nippreparaw. Eħe, il-moderazzjoni naħseb hija kelma importanti mmens meta qed nitkellmu fuq l-obeżità, qed nitkellmu fuq telf ta' piż. Għalfejn? Għax ħafna drabi din hija xi ħaġa li l-ġisem minnu nnifsu jderri. Meta wieħed iqis tajjeb, u anki aħna bħala kultura l-Maltin, li l-porzjon huwa ċ-ċentru ta' kollox, illi jekk Alla ħares kważi ma jkollix porzjon kbir, ħafna drabi di tiġi xi ħaġa kulturali. Naħseb ħafna min-nies jgħidu lilhom infushom ukoll illi, u anki meta qed jiġu n-nies id-dar, ħafna drabi mill-ewwel naħsbu kważi jekk ħa jiġu erba' min-nies kważi nkunu qed naħsbu għal għaxra. biex ma naqgħux għaċ-ċajt pereżempju ħafna drabi jew inkella għax xi ħadd igerger li m'hemmx porzjonijiet żgħar. Ġifieri il-moderazzjoni tajjeb hija xi ħaġa li wieħed eh, irid iqis għax l-għan mhuwiex illi wieħed ma jieħux ikel li għandu toma tajba. Tajjeb l-għan huwa illi kemm qed jikkonsuma minnu. Hemm kif taf tajjeb hemm ħafna ikel illi huwa kulturali tajjeb li bil-forsi tagħmlu b'dak il-mezz għax inkella ma jkunx ikel tradizzjonali. Tajjeb ovvjament wieħed irid iqisu mbagħad fil-ikel tiegħu kemm qed jiekol minnhom u għalhekk inkunu qed nitkellmu fuq il-moderazzjoni.
Tikka aktar dwar saħħtek. Nisimgħu ħafna dwar kemm hi importanti l-moderazzjoni f'kull tip ta' ikel, b'mod partikolari ikel li fih il-melħ. Minkejja dan iżda xorta waħda għad baqa' ħafna tfal madwar id-dinja li qed ikunu esposti għal ħafna ikel li fih ħafna melħ. L-aktar ikel li qed ikun ikkonsmat mit-tfal huwa il-ħobż, l-ikel ipproċessat, il-pizza u s-sopop mixtrija lesti. Dan l-ikel huwa kollu ikel mimli melħ. Minn stħarriġ li sar jidher li l-konsum ta' ikel bil-melħ isir f'ħinijiet tal-ġurnata differenti u għalhekk hawn isir appell lill-ġenituri biex jippruvaw kemm jistgħu jagħtu ikel sustanzjuż lit-tfal tagħhom għal waqt il-ħin tal-iskola. Sfortunatament jidher li tifel jew tifla minn kull disa' diġà qed ikollhom pressjoni għolja aktar min-normal. Dan jgħolli ħafna aktar ir-riskju li dawn it-tfal jibdew ibatu bi pressjoni għolja